So mae'n sydd â chi? Dwi'n gobeithio chi yn saff gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma dwi'n mynd i dechrau cyfres newydd o fideoedd gyda'r enw Gar Chwaraeon, ac dyma'r yr amcan o'r cyfres yma i gyflunio rhyw fath o'r gar chwarae newydd yn y fideo, ac os dwi'n meddwl ar gyfer y dysgwyr, mae'n yn pwysig i gadw i meddwl yn yr iaith Gymraeg ochr amser, yn enwedig ar gyfer yr rhain ohonym sydd yn byw yn yr ardaloedd sydd yn llai gymredog, mae'n mor eithriadol yn hawdd i llithro yn ôl i'r meddyliau yn yr Saesneg pan fo er enghraifft yr holl ymgylchiad gymdeithasol a gwaith cysylltiedig ac ati yn yr iaith Saesneg. Felly dwi'n meddwl beth sydd yn gweithio ar fy ngefr i, i atal fy hun, i hunan symudol yn meddwl yn yr iaith Saesneg yw i ymddiddori fy hunain yn y gar chwaraeon. Felly, os yn mynd i creu yr gar chwaraeon, mae angen iddyn nhw i fod yn hwylus ac yn ymlacadedig, ac nid yn rhy anodd i chwarae, achos os ydyn nhw yn eisiau gormod o ymdrech i chwarae, neu gormod o ganolbwyntiad, Er ei allai ei fod yn hwylus yn y dechreuad, odd yr niweddiolrwydd o'r chwarae yn eithriadol yn gyflym, fe allai iddo fe anfod yn ddiflas iawn, felly beth dwi'n yn golygu gyda'r y gair 'gall' chwaraeon yw y rhain sydd ydyn ni'n yn gallu eu chwarae unrhyw bryd, unrhyw lle, yn ein meddyliau hunain, er enghraifft pan ydyn ni'n yn gwneud rhywbeth sydd yn diflas fel golchi llestri, fel aros yn yr cyw, fel ymgeisio i gysgu yn y nos ac ati. Os ydyn ni'n yn gallu cadw i fyny ein ffitrwydd yn yr iaith ychwch amser pob dydd yn rheolaidd ac i fodd sydd yn hwylus iawn, dwi'n meddwl pe fyddai Hyn yn cadw ni yn ein treiglder yn yr iaith hefyd, achos dwi'n credu os ydyn ni'n yn siarad unrhyw iaith, mae'n holl pwysig i cadw i fyny y rheiglder, achos os nad ydy, dwi'n meddwl mae'n eithriadol yn hawdd i golli y medrusrwydd o siarad yn yr iaith. Felly, fan yma yn y fideo hwn, dyma'r gyntaf gair chwarae gyda'r enw am y drodd y bore. Yr amcan o'r chwarae yma yw i creu rhyw fath o'r ymydrodd ar gyfer y bore neu prynawn neu hwyr neu ddydd trwy'r detho geriau sydd gwychach neu hoffusach gyda ni trwy'r llythrennau o'r egwyddor, ond mae'n angenrhaid ar gyfer hyn i fod yn cyflym, felly yn atrach na defnyddio yr egwyddor traddodiadol Cymraeg gyda'r yr llythrennedd sydd yn ddwy lythrennol, er enghraifft yr ech, neu edd, neu ell, neu chi, neu fi, neu eth ac ati. Yr un yn ddim yn defnyddio yr lythrennau sydd yn un lythrennol, er enghraifft yr a, b, ec, d, e ac ati. rheswm yw, ar gyfer pob un llythryn mae angen inni i dewis neu ddethol yn gyflym geiriau sydd yn dechrau gyda'r yr llythryn dewisiedig ac os rydyn nhw'n yn cynnwys yr ddwy llythrynau, weithiau mae'n anodd i dod o hyd o'r geiriau sydd yn dechrau gyda'r yr dwbl llythrynau, fel er enghraifft, y llythryn edd heb y treigliad meddal, ac hefyd os wrth yn mynd i gwahaniaethu rhwng yr sengl a'r dwbl llyfrau neu hefyd mae'n anodd i dod o hyd neu allai i fod yn anodd i dod o hyd o gerydd sydd yn dechrau gyda'r yr sengl lyfryn ef heb yr treigliad meddal Felly dyma'r rheswm pam rydyn ni'n yn defnyddio dim ond y sengl llythrennau yn yr chwarae yma. Felly, oherwydd hyn, dyma'r yr ugain.

Felly, cawn ni mynd ati hi, te? Felly, ar gyfer y gyntaf, lythren A, mae gyda ni, er enghraifft, cyn cyfrymedd a phosib, ar rhestr. Ac wedyn, ar gyfer y lythren B, mae gyda ni cyn cyfrymedd a phosib. Dwi'n gallu meddwl am y gair, bian, ac wedyn ar gyfer y trydydd gair, cyflym, ac wedyn ar gyfer y pedwerydd gair, dealltwriaeth ac wedyn ar gyfer yr pumed gar yn fawr ac wedyn ar gyfer yr chweched gar ffenestr ac wedyn ar gyfer y seithfed gar gwyllter ac wedyn ar gyfer yr wythfed gar hunaniaeth, a wedyn ar gyfer yr nawfed gair, i gam o gam, a wedyn ar gyfer y degfed gair, llenyddiaeth, a wedyn ar gyfer yr unfed gair adeg, manylion, a wedyn ar gyfer yr deuddegfed gair, nwyddau, ac wedyn ar gyfer y trydydd gar adeg, olwyn, ac wedyn ar gyfer yr pedarydd gar adeg, pili pala, ac wedyn ar gyfer yr bymthegfed gar, rheswm, ac wedyn ar gyfer yr unfed gar a bymtheg, sylfaenol, ac wedyn ar gyfer yr Alfred Gar a bymtheg. Tang Nedfedd. Ac wedyn ar gyfer yr deunawfed gar, uchelder, ac wedyn ar gyfer yr pedwerydd gar ar bymtheg, wystrit, ac wedyn ar gyfer yr uganfed gar, ystrydoedd, Felly, nawr, dyma'r ein ugain gair. Wedyn, y cam nesaf yw i dethol oedd oedd bob un sypyn o'r pimp gair, yr un sydd yr gwechaf neu hofusaf gyda ni. Felly, oedd wrth y gyntaf sypyn o'r pimp gair, dwi'n yn dywys y gair dealltwriaeth fel fy ngar hoffusaf. Ac wedyn, oedd wrth yr ail sypyn, dwi'n yn dethol yr gair gwyllter. Ac wedyn, oedd wrth yr trydydd sypyn, dwi'n yn dethol y gair rheswm. Ac wedyn, oedd wrth yr pedarydd Sipyn, dwi'n yn dethol y gar, tang neddfedd. Nawr, y cam nesaf yw i greu rhyw fath o'r ymadrodd oddi wrth yr pedwar gar hyn, fel er enghraifft. Ar ôl oddeutu 5 munud, dyma'r fy ymadrodd y bore, sef Y rheswm o'r gwecta yw ein dealltwriaeth o dangnefedd. Felly, dwi'n yn gallu cadw hyn fel fy ymedrodd y bore ac efe heddiw, yn fy nyddiadur neu rhyw siart ar y wal neu beth bynnag, gyda'r y dyddiad ar gyfer heddiw, sef yr alfred ar hugain o mis Awst 2022, ac wedyn y bore, a wedyn i ysgrifennu yr ymadrodd, y rheswm o'r gweithgar yw ein deall twriaeth o dang neddfedd. Ac wedyn, yn y prynawn, dwi'n yn al chwarae yr un chwarae fan yma, i creu yr ymadrodd o'r prynawn. Ac hefyd, y fori yn y bore, dwi'n yn gallu aladrodd neu al chwarae yr un chwarae fan yma hefyd gyda'r ymadrodd gwahanol a gyfer yr ymadrodd y fore, y fori, Ond, gyda'r yr gerrig gwahanol oherwydd y rheol yn yr chwarae yw, ni ellir aladro yr un gair defnyddiwyd yn ddiweddar o'r blaen, ac dwi'n meddwl mae'r hyn sydd yn cadw yr chwarae yn ddiddorol gyda'r ffaith mae'n ddim yn rhy anodd i chwarae, Ac felly dwin yn gallu chwarae hyn pan dwin yn gwneud rhywbeth yn diflas. Ac yn y diwedd, ar ol cyfnod o'r amser, neu ddyddiau neu wythnosau, mae gyda mi rhestr o'r ymadroddion diddorol hefyd. A dyna ni i gyd ar gyfer fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi ei darfod yn defnyddiol. ac yn ddiddorol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.